Ar hyn o bryd mae Carys Lake yn ymgynghorydd cefnogi gwelliant continiwm y Gymraeg uwchradd gyda gwe sy'n licio gweld y bathodyn yn teithio yn swydd, ie, mae'n deud ar draws y fron. Cyn hynny, bu'n gyfrifol am lunio strategaeth iaith uwchradd Gwynedd. Sefydlwyd Canolfan Iaith Uwchradd yng Ngwynedd bymtheg mlynedd yn ôl, a bu'n bennaeth y ganolfan honno, gan lunio'r cwrs iaith a hyfforddi ym maes addysg drochi. Yym, yn bersonol, o, mae addysg drochi'n ffantastig, dwi wedi gweld o'n gweithio i gymaint o, wel, yn fy achos i, i gymaint o oedolion, ond yn amlwg, yym, mae'r llwyddiant hwnnw, mae oedolion yn gwybod bod o'n gweithio, mae mynd am wsos i Nant y Bryn, cystal a mynd i ddosbarthiad y nos am dair blynedd unwaith yr yym dwywaith yr wythnos, unwaith yr wythnos, maen nhw'n cymryd tua wyth mlynedd i wneud yr un faint o gynnydd a maen nhw'n wneud mewn wythnos yn trochi. Felly yym 'da ni'n mynd i gael clywed rŵan am sut mae'r system honno yn gweithio ymysg plant a phobl ifanc. Diolch, Carys.
O, diolch yn fawr iawn. O'n i jyst yn mynd dod am bwrw yn llwyr sydd ddim yn gwybod. Dwi ddim yn mynd sôn am yr ailsgochi fel mae'n digwydd, a Gwenna yna a Sian fydd yn sôn wedyn. Ond dam brosiect ddigwyddodd yn Ysgol Uwchradd Tywyn, um, a hynny fi Sionawr dwytha ac ar ôl y Pasg. Ond dwi'n mynd i sôn yn byd am hynny bach, dwi eisiau chi sbio ar y llun. A dwi eisiau chi, dwi am eich tywys chi wan, cipwch chi sôn am ddim byd. I Dde Gwynedd, i ran isa Cantref Meirionnydd, i Ystum Annedd, dyna enw'r tlws, i Abergynolwyn, i Blwydd Rhos Lefain, dwi'n gwirioni efo'r enw yma, i Ddyffryn Dysynni a chael cip ar graig y deryn i fan'na. Cael cyfarch Mari Jones cyn iddi gychwyn ar ei thaith i Bala. o lan fy hangel y pennant, gyd yn yr ardal yma, a thalu gwrogaeth i Lywelyn falla ar y ffordd yng Nghastell y Bere, a chael bodio llaw ysgrif Plas Peniarth falla, er bod o'n llyfrgell genedlaethol Benin ydi o, a chael rhyfeddu at y maen a'r arysgrif sydd yna yn eglwys Sant Cadfan. y tu mewn i'r eglwys yn fan'na yn Nhywyn. Mae'r lle ma'n gyforiog o hanes, a phan fyddai'n mynd yna, fyddai'n dreifio lawr i Dywyn, mi fyddai yn amsugno hyn i gyd. Dwi wrth fy modd. Tywyn ydi'r hen blwyf. A dyma i chi, dyna i chi, talgylch ysgol uwchradd Tywyn. Oes? Mae 'na heriau erbyn heddiw. Ac efallai bod Bird Rock View yn fwy cyfarwydd ar lafar na Chraig y Deryn erbyn heddiw. Ac mae yn Happy Valley ac nid yng Nghwm Maethlon y mae'r trigolion yn byw. Ond, mi fedra i, mi wnes i brofi, mae 'na obaith yma. Mae 'na ddeffroad yma. A mae 'na awydd cryf i newid, ac mi ddigwyddodd. Dipyn go lew o'r newid hwnnw, dwi'n meddwl, ddechrau'r flwyddyn 'ma, a mi o'n i yn fodlodus iawn, iawn, ac yn freintiedig iawn i gael bod yn rhan o hwnnw. O ran y cyd-destun, awn ni symud ymlaen. Naci, awn ni'n ôl, sori. Dwi, does 'na'm llawer, does dim ond lluniau 'di'r sleidiau. O ran cyd-destun yr ysgol i chi, ysgol fach, Ydy, ydy Ysgol Tywyn, 11 i 16 oed mewn ardal Seisnigedig iawn. Prin ydy'r Cymry Cymraeg cynhenid sydd yn yr ardal. Mi welon ni lawer iawn o allfudo yn digwydd yna. Sam llawer o gyflogaeth a diwydiant yn yr ardal. Ac mi welwyd cynnydd aruthrol yn y mewnfudo yna. O Loegr yn benna. A drwy'r diwydiant wrth gwrs, gwylia a'r meysydd carafana sydd yn britho'r ardal. Mae effaith hyn ar y Gymraeg, fel drwch chi ddychmygu, wedi bod yn andwyol. O ran y cynllun, Mi gafwyd arian ar gyfer gweithredu'r cynllun yma ym mis Ionawr, a mi all yr ysgol ymgymryd â'r cynllun yn ddeheuig iawn iawn, chwarae teg i nhw. A mi glywsom y bron yr un pryd bod 'na arolwg yn digwydd ymhen tair wythnos wedyn iddyn nhw gytuno i wneud hwn. Felly, yng nghanol hwn i gyd, mi wnaethon nhw ymgymryd â'r prosiect yma. A mi gafodd dyma ddyfyniad gen y brifathrawes, a hi oedd o fod i wneud hwn heddiw, nid y fi, felly lops gows di ail dwmmo dach chi'n gael gen i, ond mi o'n i yna, yn rhan o'r bwrlwm. A dyma ddyfyniad gen i hi, ar y diwedd. Llwyddodd y cynllun hwn, meddai hi, ar ddiwedd y rhan gyntaf, mi ath o mlaen i ail gynllun ar ôl y Pasg. Llwyddodd y cynllun hwn i gael effaith cadarnhaol iawn ar yr ysgol, meddai hi. gan ddatblygu yn ehangach drwy ymledu i'r gymuned leol. Adnabu'r ysgol yr hyn yr oedd angen arnyn nhw ei wneud i fynd i'r afael â'r her o hyrwyddo'r Gymraeg, a pharodd cymorth ariannol iddynt weithio ar uwchsgilio'r staff, codi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg am anheg ein hygyrchedd. Mae ac, ia, datblygodd hyder y staff i ddefnyddio'r Gymraeg, gan sicrhau ymatebion llafar yn y Gymraeg bellach o fewn y gwersi. Mae agwedd cadarnhaol a brwdfrydig tuag at y Gymraeg gan y staff a'r Uwch Dîm Rheoli. Bellach, mae yna fwy o Gymraeg yn cael ei siarad yn Ystafell Athrawon, a cheir cyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r iaith trwy gydol y dydd. Mae'n mynd ymlaen. Nid yw, mae'r drol o flaen y ceffyl fan hyn. Diwedd y daith ydy hwn, a'r adborth ar y diwedd. Mewn gair, meddai, mae yr awyrgylch yn yr ysgol, er idd, er sydd yn ymgymryd â'r cynllun yma, yn hynod gadarnhaol a bywiog o blaid y Gymraeg. A rŵan ta, i drwy rhai pethau ddigwyddodd. Yr hyn oedd y cynllun yn ddechrau oedd bod 'na, bod y staff yn cael, a'r llywodraethwyr, a'r rhieni, yn cael cyflwyniad ymwybyddiaeth iaith, ch'mod, lle 'dan ni arni, pwy 'dach chi ac yn y blaen. A chael yr Athro Mererid Hopwood yno i Anner, ch'mo' mi mi mi nath hwnnw argraff anhygoel y cyflwyniad hwnnw. Yym mi nath yr ysgol fynd ati i drefnu hwn fel rywbeth maw- mawreddog a chael y neuadd yna, chael y côr lleol i ganu, yym datbl- o hynny yw mi ath y peth fel tân gwyllt drwy'r dre i gyd, a mi ddoth 'na nifer fawr fawr i'r gynulli- o, i'r, i'r neuadd, i'r ysgol y noson honno. Yym, mi oedd wedyn, mi gynhaliwyd fel o- oedd, yym, fel oedd Aled Roberts yn cyfeirio, b- fe gynhaliwyd awdit ieithyddol 'na, roedden ni'n gweld yn union be oedd anghenion y staff ar ôl yr, ar ôl yr awdit. Wedyn mi ddewiswyd pump aelod o staff, Canolig i sgiliau Cymraeg. Nid i, nid, nid dechreuwyr pur ond rhei, chi, rhei sydd wedi hyder, canolig eu Cymraeg, yy, eu gallu yn y Gymraeg, i beilota'r cynllun. Wedyn, am ddiwrnod yr wythnos, dros gyfnod o ddeg wythnos, mi oedd 'na diwtor iaith yn yr ysgol, efo'r athrawon yma. Bydd y tiwtor yma yn bwydo'r iaith am bump wsos cynta, a wedyn un sesiwn o loywi iaith ac ati yn y sesiwn ddilynol, a wedyn yn mynd mlaen i ddefnyddio rhaid sgiliau iaith pwnc i'r athrawon 'ma, neu ni, er mwyn iddyn nhw ddysgu ar lawr dosbarth, o' raid iddyn nhw gael yr iaith ma' nhw angen ar gyfer cyflymder pynciau. Felly oedd hynny'n digwydd hefyd, a'r cyd-gynlluniau yma'n digwydd efo'r tiwtor a'r athrawon i gyd yn rhan o'r broses. A wedyn oedd y tiwtor yn rhoi sesiwn cynhesu a cyfar- a ag ymadrodd y dydd ac ati i'r staff yr ysgol gyfan hefyd yn ychwanegol at gefnogi'r pump athro 'ma ar lawr y dosbarth. Wedyn y plant eu hunain, pan oedd athrawon yma yn cael eu tynnu allan o'r cyfnod i fod efo'r tiwtor, mae plant yn doedd angen athro llanw. Wel, be wnaethon ni adeg ynny oedd cael cwmni frân wen i mewn i ddew- i i gymryd y plant 'ma i gyd efo'i gilydd a chyflwyno sesiynau ymwybyddiaeth iaith efo nhw hefyd ar draws y cyfnod deg wythnos i gyd. Felly oedd y plant hefyd yn cael eu trochi yn yn yr is-ymwybod neu'n is-seicolegol a a a am am y hy- ch'mod manteision defnydd y Gymraeg ar hyn o blaen yym drwy'r drwy'r cyfnod hefyd. Rwan ta, mi oedd 'na gyd-lynydd yn gyfrifol am y prosiect yn yr ysgol, a mi wna i dalu'r gwrogaeth iddi hi, Misus Scofield, wnes i erioed ddynas mor frwdfrydig yn ynni iddo erioed, a oedd hi'n ffonio fi bob munud ac yn dweud, gwrandwch rwan, mae 'na pethau peth wedi digwydd, beth 'da ni'n wneud, a wedyn 'da ni'n gwneud hyn a llall ac arall, neu drwy redeg, yn, yn, yn, yn isio cynnwys pawb um, yn, yn y cynlluniau i gyd. Rwan ta, mi ai Dyma i chi ar ôl y noson gynta', yy, ar ôl y noson lle oedd pawb yn yy yn y gymuned i gyd yn yr ysgol. Oedd y oedd y tweets, oedd y twyd- oedd y twydaru full speed, oedd y yym yy y sylwadau mor gadarnhaol, Haleliwia, siwrna wedi dechrau, wedyn, be oedd gen Mairead Hopwood wrth gwrs, ac sy'n gyfarwydd â hi, ydi yy ma' gen i'r ddarlith 'ma am Dewch ar y Bws dwyieithog. Y'ch chi, os dach chi'n medru deud Yw un neu ddau o eiriau yn Gymraeg o da chi ar y bus yn barod? Dych chi, y ti'n sôn Enlli am y daith, ti ar y continwwm nol yn fan'na, ti ar y bus. Wedyn oedd yr hyder 'ma i'r gynulleidfa yym a mi oedd o'n mi oedd hi'n wirioneddol ysbrydol- ysbrydoledig. A dyma ni, jyst tawa bach yym o'r cyngerdd. Mae Manon Steffan Ros yn un o'r llywodraethwyr. Mi roth hi araith wirioneddol hyfryd. a defnyddio ei phlant ei hun ac ati, a dyna ni wedyn. Cwmni y Frân Wen, y gwaith oedd y plant yn, yn ei wneud tra bod yr athrawon yn cael eu trochi yn y Gymraeg. A dyma ni dal i wneud pethau bach efo Frân Wen. Dwi'n mynd drwy hyn rei sydyn. Dyma ni llwyddiant mawr, pawb di mwynhau. Ch'mod y dyddiada, chi'n sôn am lais y dysgwyr bore 'ma, llais y... Ch'mod, ma' nhw 'di helpu i wybod pa mor dda yw Cymru. Plant sydd ynde? Ch'mod ma' ma' 'na rywbeth yn digwydd pan ma' plant yn dod i wybod am y pethau yma. A wedyn wrth gwrs, be ddigwyddodd wedyn efo cynllun Tywyn i fod wedi esblygu? yn naturiol, mi ath o allan i'r gymuned. Rŵan, ta 'dan ni'n sôn yn fan hyn am y gynllun ysgol, rhai rhoi sylfaen i'r plant 'ma, cychwyn ar athrawon ac ati, ond mi ath o hono'i hun i'r gymuned. Mi gafodd yym Misus Scofield 'ma, mi gafodd 'i afael ar bobl yn y dre, a deuthon nhw, 'Dwch 'wan, 'dach chi'n gweld be' 'dan ni'n neud yn yr ysgol? Mi nawn ni gyfieithu petha' 'ma i chi. Mi wnawn ni, os dach chi isio posteri yn ych caffi neu yn ych siop, mi wnawn ni wneud o i chi fel ysgol. A mi wnaethon nhw hyn, chi, mi wnaethon nhw, yym, mi wnaethon nhw bosteri, oeddech chi'n mynd o gwmpas y dre, mi oedd 'na ryw bosteri oedd yr ysgol wedi wneud yy yn y siopa ac yn y caffis ac ati ar hyd y lled. Mi oedd, ma' 'na reilffordd Tal Llyn wrth gwrs yn Nhywyn, a mi oedd 'na bedwar ar ddeg o aelodau o o reilffordd Tal Llyn, yym, mi aethon nhw ar gwrs iaith, fedrwn nhw ddim aros tan Pasg, tan oedd y gwersi swyddogol eraill ar gael, mi ddechreuon nhw gwrs eu hunain yym yn syth, chimod, yn ystod mis Ionawr, mis Ionawr, Chwefror. Dych chi'n gwbod, mae 'na bethau fel hyn wedi digwydd oherwydd y cynllun hwn yn Nhywyn. Wrth gwrs, mae rhaid i hyn ddŵad oherwydd, chimod, mae rhaid i gael, i chi gael arweinydd a chi gael pennaeth sydd yn ysbrydoli hefyd. A mae o i gyd yn dŵad yn rhan o'r un peth. A mae o 'di dod ddŵad, felly, gan bennaeth sy'n rhoi'r ysbrydoliaeth, A mae hwnna'n hanfodol um, i, i unrhyw lwyddiant cwrs fel hyn. A wrth gwrs, mae nhw, bobl, uh, criw o Ysgol uh, Rheilffordd Tal Llyn, ddath i'r pethau yma, i'r nosweithiau yma, a mi eithon nhw wedyn ati i ddysgu Cymraeg uh, yn syth bin. Ym mis Ebrill efo, ddechreuodd, o'n nhw A dyna ni yn y caffi. Chimod, o'ch chi'n mynd yna, oedd pethau fel hyn. A gawn ni'n cael ffôn gen Misus Scofield deud, sut dwi deud hwnna yn Gymraeg? Gawn ni pethau rhyfeddau, os oedd ei angen o ar gyfer rhyw launderette isio rhywbeth. Sut gofyn am rhywbeth, sut mae deud, golchwch eich dillad yn Gymraeg, o dwi'm yn gwybod. Rhyw bethau fel hyn o'n ni'n gael drwy'r adeg. Ond wyddoch chi, oedd o'n rhan o'r bwrlwm, oedd rhaid ymateb iddo fo. Ac oedd o mor heintus, a oedd o'n hyfryd iawn iawn i weld o. Felly, dyna chi yn y caffi ceunant bach 'ma. Ond ma betha fel hyn drwg so dwi'n hoffi coffi efo petha bach ydyn nhw ond ma nhw weledol a ma nhw yna a mi oedd hwnna y cama bach a felly mae'n neud ti meddwl de ma raid chi gychwyn yy wrth ych traed a neud y petha bach ma yym a ch- a chynnwys y bobl ma na chi gaffi arall wedyn eto efo posteri ysgol Tywyn a na fo wbath fel hyn wedyn tra bo chi yn marfer pan o'ch chi'n neud ych siopa Beth bynnag, dyma chi beth, beth arall wnaeth yr ysgol uh, baratoi. Um, a adnabod pobl yn y, yn y, yn y siopa'r busnesau, busnesau yma yn y dre oedd yn medru deud rhywbeth am Gymraeg. Chi'n mynd ati fan hyn i wneud rhyw waith bach ymchwil hunan. Popty Tywyn, mae Siona, Heledd a Gela Mae Heledd a Gela yna ddydd Sadwrn. Os da chi eisiau siarad Cymraeg, ddydd Sadwrn. Da chi'n dal sy'n nhw ddydd Sadwrn. Bych chi anna bethau bach difyr lyn, ond bethau chwanegol fel hyn. Ddoth o'r cynllun yma, oedd o'n werth, werth chwael dwi'n meddwl. Ond wrth gwrs oedd o'n drwy'r amser yn, um, yn sgwennu i'r wasg ac ati ac yn anfon lluniau. Wedyn un o'r pethau ddath ddigwyddodd wrth gwrs oedd bod Malcolm Allan wedi cynnal um, sesiynau pum pob ochr efo llywodraethwyr, efo rhieni, efo staff, efo disgyblion am ddiwrnod cyfan a a sôn wrth gwrs uh, am am y Gymraeg felly hefyd. Fi'n meddwl hwnna codi hwyliau. Ond wrth gwrs, mi ddoth y ganolfan hamdden Tywyn um, i mewn i'r cynllun hefyd. Felly mae hwnna wedyn yn, yn gam ychwanegol arall uh, yn y cynllun. A dyma ni, yn y papur newydd ydyn, ges i hyn i gyd gan yr ysgol dydd o'r blaen. Mi gael dangos i chi. Dyma ni. Dowch ar y bws ddwyieithroedd eto. Yr un peth eto. A dyma ni a'r côr yn canu, cael o lan ac a pawb yn canu efo nhw. A wedi wrth gwrs, y papur bro uh, ardal Tywyn ydi uh, dail dy syni. Oeddech chi, dowch ar y bws dwyieithroedd. Ond na dair tudalen yn papur bro am hyn. Felly mae peth wedi bod wedi cydiad yn anhygoel yn yr ardal. A mae rhywbeth reit... mae'n... mae'n hyfryd, a mae o'n rhywbeth, fedrwch chi fesur os fedrwch. Chi, dach chi'n sôn am feintioli ac yn y blaen, ond mae hwn yn rhywbeth dach chi'n deimlo. Chi'n sôn am ethos, dach chi'm yn gallu mesur hwnnw, ond dach chi'n medru deimlo fo, a mae hwn wedi cydiad yn yr ardal yma. A mi oedd o'n rhywbeth hyfryd iawn, iawn i i i'w i fod yn rhan ohono fo. Fedrwch chi'm dysgu Cymraeg mewn gwagle. Mae'n rhaid i chi fewn i gyd-destun. Mae'n rhaid i chi nabod y cyd-destun, mae'n rhaid i chi nabod yr ardal. Ch'mod fel oedran bois yn sôn am ardal y gogledd ddwyrain yn fan'na. Ch'mod ma' 'na ma' 'na heriau gwahanol ond ma' os o's 'na ewyllys yna ac os o's 'na yym awydd mi fedr ni neud o. Mae o 'di digwydd yn Nhywyn, mae o 'di digwydd achos mae o 'di digwydd yn organig bron. Hynny ydi os ma' os 'da chi'n edrych ar ar y ch'mod darlun llawn nid mater o jyst un mewn ysgol. 'Di'r Gymraeg ddim yn rwbeth sydd falla yn aros yn yr ysgol, a ma' hwnna'n neges ma' raid i ni ga'l, dwi'n meddwl, yy drosodd i i gynifer o bobol sydd lle ma'r lle ma'r ardaloedd yn lle ma'n ardaloedd heriol ni yng Nghymru. Ma' raid o fod yn berthnasol i'w bywyd bach nhw hefyd. A ch'mod ma'r petha sy' 'di digwydd yn yn Nhywyn yym dwi'n meddwl yn hynod hynod gyffrous ac 'dan ni'n mynd yn ôl i falla i ardal Ystumane ch'mod? Llywelyn, dyma nhw, maen nhw i gyd yna, rhoddodd o yn y pridd beth bynnag, mater o iactio fe a rodio, a'i hawlio fo nôl, dyma be ddiodd o fynd, a mae o'n heriol, mae o yn anodd, ond fedrwn ni ddim fforddio, dwi'n meddwl, a deud na, ch'mod, mae o'n anodd, mae'n rhaid i ni rywbeth neu gylch o, yym, ac os ydyn nhw wedi llwyddo efo'r wyllys da yna, a chynllunio, ac arian, ch'mod, oedd hwn yn arian, mi ath o mlaen i wedd dau, yy, mi athon nhw barhau i i ymestyn y cynllun, yym, er mwyn cadarnhau be oedden nhw wedi wedi ei wneud yn y rhan gyntaf. Um, ac wrth gwrs mae ma angen gynhaliaeth, mae'n ysgol fach, mae'r pwrs yn blasgu, mae ydych chi'n gofyn lot weithiau i bobl wneud y pethau yma, ac mae'n rhaid chi fod yna i'w cynorthwyo nhw. Um, felly dyna i chi drosolwg sydyn, ac fel i'n dweud, ar ran yr ysgol, o'n i'n siarad fan hyn, lle mae yna um, Nifer o bethau. Dwi, dwi'n hynod ddi-, yym, dwi'n hynod, yym, be di'r gair, dwch? Freintiedig, dwi'n meddwl. Dwi wedi dysgu lot wrth fod yn eu cwmni nhw, ac wedi, ac yn wir werthfawrogi, ac wedi dod yn ffrindiau. Maen nhw'n bobl sydd yn dathlu dda iawn. Yym, mi ges i neges ddiwrnod o'r blaen yn deud, yym, ti'n cofio. A un o'r pethau a ddigwyddodd hefyd oedd, yym, oedd bod busnesau eto yn cydlynydd â Ffarwol hŷn. busnesau dre, ond o'n i fel, wrth gwrs, ddim yn siarad dim Cymraeg o gwbl, a ddim amser i fynd i wersi Cymraeg ac yn y blaen, gael i mwyn i meddwl am hynny. A wedyn aeth o hel hein at ei gilydd. A felly o'n i'n mynd lawr i Dwyn am ar nos Lun am gyfnod o chwech wythnos i roi gwers aur i hein ar ôl nhw gau siop i ddod i'r ysgol i gael gwersi bach, yym, chimod, beth bach ymarferol. Ac oeddech chi'n cerdded Stryd Tywyn wedyn yn mynd am banad ar ol bod yn yr ysgol, i'r dre, ac odd rhein yn llamu yn llythrennol allan o'r siopau ddeud, Pnawn da! A ch'mo', a ch'mo', o' chi'n gwbod am yr ymdrech o' nw'n neud i neud y petha 'ma. O- ond mae o jyst yn deimlad bo' nw'n llwyddo a bo' nw'n cydiad yn hwn. Yym, a mi oedd yy mi ddigwyddodd hynny yy am gyfnod o chwech wythnos, ac ar ddiwedd y cyfnod yna, Oedd rhaid cael parti yma am y bobl sydd wedi cyddathlu yn hwyr. A mi oedd 'na botel prosecco yn yn aros i pan es i i'r ysgol ar y bore ar gyfer y gwersi, pump o gloch 'na ar ôl i'r siop 'na gau ar y sesiwn ola un un un. A chais hefyd wrth gwrs, 'da ni'n mynd i wneud hwn eto, 'da ni isio parhau. Fe fedrwch chi ddim gadael o. A dyna un o'r negeseuon falla, bod rhaid i ni barhau i gynnal y pobl yma a'r ysgolion yma os ydi o i rywun ffrwyth yn y pen draw felly. Felly, yn flêr fel yna, dyna chi gynnwys y cynllun prosiect Tywyn. Rwy'n gobeithio mod i wedi trosglwyddo dipyn bach o'r angerdd ddoth o'r ymwneud â'r cynllun yma yn Nhywyn. A mae o'n drosglwyddadwy, deud y gwir, i ysgolion eraill. Mae bosib ei wneud o, chibod, newid o ac ati, ond mae bosib i wneud o i ysgolion eraill i gydio yn y math yma o gynllun.